Yoo abusuafoɔ, wei yɛ mo dehyeɛ Swansea. Mekyerɛkyerɛ obi biara a wɔrehwɛ me wɔ Suro Nnipa dwumadie so. Megye di sɛ wɔabɔ adeɛ no adom wɔ obi biara ho yɛ. Yɛda Yesu ase mo nua baa Swansea me nso me ho yɛ. Adɔfoɔ, ma gye m'adwa fɛfɛfa, ɛyɛ Suro Nnipa dwumadie na mede rebrɛ wo. Wopɛ bi a, wobɛnya bi wɔ bea bi te sɛ YouTube, Instagram ne Facebook. Baabi baabi biara, edin a ɛwɔ hɔ yɛ Swansea BGH. Sɛ wo search for Swansea BGH a, mesrɛ wo, wo nsa bɛka me. Sɛ wowɔ story anaa wowɔ program bi a, kɔ Facebook na search for Swansea BGH na like me page na story bi a wowɔ anaa program bi a wowɔ no, adɔfoɔ, mayɛ krado, bra na yɛndi nkɔmmɔ. Mede ba abɛto abɔnten ma amansan nyinaa atie bi obi biara de bi atu ne ho fo, obi biara de bi abɔ ne bra, ma obi kɔ saa tebea no mu a, watumi atwe ne ho afi mu. Mesrɛ wo sɛ worehwɛ yi wɔ YouTube nso a, na woasubscribe to yɛn YouTube channel no nso ama yɛn. Sɛnea ɛbɛyɛ a bere na bere bi yɛde video bɛto hɔ a, wo nsa aka bi. Obi biara biara bɛhu video yi adɔfoɔ na wahyɛ ama obi biara nso nsa aka bi. Na ɛnna yɛ story anaasɛ ɛnna yɛ program yɛkɔ so. Ɛyɛ me nua baa bi ne ne Me nua barima bi na na ɔmo te a ɔmo aware sɛ okunu ne yere. Na wei ɛwɔ Ghana. Na wei na company a barima no wɔ mu no, ɛkɔ baa sɛ barima no anya akonya ɛwɔ abrɔkyi a ɔɔtu kwan na wakɔ akɔ bɔ ne bra. Ɛnam so ma ɔde too ne yere n'anim na na ne yere no wafɛ afuro kakra. Ɛnam so Ɛma wɔn nyinaa gyee pene fɛfɛɛfɛ ma wɔyɛɛ deɛ wɔbɛyɛ ma barima no kɔeɛ. Na barima no kɔeɛ no, anuanom, na ɔbaa no hwɛ a n'ani nka. Nti ɛnam so ma no frɛɛ ne kunu ka kyerɛɛ no sɛ, Me wura, m'ani nka nti mepɛ sɛ nka mekɔfa obi bɛtena me nkyɛn na ɛyɛ a na wasuso m'adeɛ yɛ mu, waboaboa m'adeɛ yɛ mu kakra. Anuanom, ne kunu no nso ampopo ne ti. Ɛnam so ma barima no nso gyee peneɛ. Ɛma abaayewa yi kɔkɔfaa Ɔfrɛɛ ne maame ka kyerɛɛ no sɛ, Ma, merepɛ obi ne no atena o, enti hwehwɛ obi wɔ yɛn akuraa no ase hɔ ma me. Ɛnam so ma ne maame no hwehwɛɛ abaayewa kamakama de no maa no ma ne ne no bɛtenaeɛ. Anuanom, ɔne abaayewa no te fann, ɔde no kɔ sukuu, deɛ ɔpɛ biara ɔyɛ ma no. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, afe biara ne kunu ɔba ɛbɛ abɛdi weekends kakra na ɔkɔ. Not knowing sɛ abaayewa no a woman no akɔfa no abɛtena ne nkyɛn sɛ ɔmmɛboa no anaasɛ ɔmmɛsusu no adeyɛ mu na ne ho nkanyan no anaasɛ ne ho like N'ani ngye no. Ne kunu ba bi a ɔne abaayewa no da. Ne kunu ba bi a ɔne abaayewa no da. Na woman no nim. Ɛnam so ma abaayewa yi tena sista yi hɔ bɛyɛ three years to four years. Ɛduru baabi no, abaayewa no ka kyerɛ sista no sɛ wɔntumi ne no ntena bio. Sista no bisa no saa deɛ wayɛ ne bɔne bi anaa? Ɔsi daabi, wɔnyɛɛ ne bɔne biara. Ɛna sista yi gya abaayewa yi kwan fɛfɛɛfɛ de no kɔhyɛ abusuafoɔ nsa Na na that time abaayewa no te fie, ɔno na ɔwɔ n'adamfo bi a ɔba bɛsrasra no nkakrankakra. Nti ogyaa no kwan ma no kɔe. Three days time ɛna n'adamfo no bae bɛkaa sɛ, ah, mate sɛ yɛse me nua atu kwan na wo kunu na aba abɛfa no, na ɛyɛ nokorɛ? Sista yi sɛ, me, me kunu? Ɛndeɛ menim ho hwee. Ɛnam so ɛma ne kunu no na efie no a na wɔte mu wɔ akwantuo mu no, sista bi wɔ hɔ a ɔte fie hɔ nti ɛyɛ a wɔne no di nkɔmmɔ. Ɛnam so ma sista yi kɔfrɛɛ sista no ka kyerɛɛ no sɛ, Mahu sɛ mate seɛ sɛ me kunu de abaayewa bi aba hɔ, na mesrɛ wo, mma m'akunu aso nte sɛ mabisa wo saa asɛm, na fa w'ani toto fam na hwɛ sɛ ɛyɛ ampa anaa. Ɛnam so ma sista yi nso de n'ani too fam hwɛeɛ. Ɛyɛ nokorɛ. Ɛma ɔne abaayewa no koko didii nkɔmmɔ, wɔn twitwaa pictures ne adeadeɛ. Ɛmaa no bisaa no sɛ, Barima no yɛ no dɛn? Ɔse, Ɛyɛ me kunu a me ne no te na wabɛfa me afiri Ghana aba ha sei. Ɛna sister no de information no nyinaa brɛ ɔbaa warefoɔ no a wɔte Ghana no, anuanom. Ɛna sister yi de asɛm yi kɔkɔto abusuafoɔ anim. Kyɛ sɛ sister no wɔ wɔgye ne ho a ɛngye ne ho me nyinaa ɛte ɛyɛ afa ne tirim. because obi a wabɛtena me nkyɛn a mehwɛ wo, mebɔ wo ho ka, menyɛ wo bɔne, wo sɛ worekɔ. Not knowing sɛ wo ne me kunu hyehyɛ hɔ. Nti wo ne me kunu ahyehyɛ hɔ ama wayɛ wo papers biribiara awie ɛna wokaa sɛ worefiri me nkyɛn. Ɛna sista yi, anuanom, Ɔde information no bibiaa kɔkyerɛ abaayewa no abusuafoɔ. Nka abaayewa no abusuafoɔ mpo nka ɔmo ngyina ma sister yi kyɛsɛ ɔmo di ɔmo ba no akyi ne adeadeɛ ma sister yi kyɛsɛ ɛyɛ afa ne tirim ankasa ɔhu deɛ ɔnyɛ. Bɛɛma no nso ɔba akyerɛ sɛ sister no te asɛm no wagu n'anim ase nti ɔne sister no agyae. Sister yi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ no wɔ ɔkɔ asɔre ne adeadeɛ mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ na nyame nkyɛ ade ɔbɛdee ne ho a ɔpɛɛ no adwuma bi a wɔyɛ no nkakrankakrankakrankakra no wɔbɔ mpae na wɔhwɛ ne ba no fi sɛ bɛrima no nkasa ne ho bio wɔhwɛ ne ba no wei ankyɛ bɛyɛ two years to three years a ɔbɛte nkɔte a ban wei na yɛabɔ no aba a polythene bag koraa sɛ bi wɔnkura bi adɛn a wɔkɔɔyɛ no wɔnya nkrataa na wɔahyia no na wɔabɔ no aba Ghana. Anuanom, kyerɛ sɛ abaayewa no aba a ɔnkita pin, wɔba abɛsi no class one. Wɔba abɛsi class one a na wɔwɔ mu no a kaprɛ anaasɛ sempo a na ataku koraa no, wɔnkita bi. Ɔba bɛduru yɛ no sɛ ɔfrɛ bra no koraa na bra no kura mfii no. Anuanom, hwede wɔ a wiase si o. Nti na mpanimfoɔ bu wɔn bɛ bi sɛ wiase no Ɛyɛ kokorowaa bi nanso woanhwɛ a wonku no. Na onim sɛ wɔrebu sista no kwasea. Nanso hwɛ Nyame ko a wako de ama sista yi. Ɛna sista yi de ne story abrɛ me sɛ mefa mɛto Suro Nipa dwumadie so. Na wo a wohwɛ Suro Nipa dwumadie Hwɛ nipa a wo ne no nante, hwɛ nipa a wo ne no to nsa didi, hwɛ obi bi, hwɛ wo ho yiye wɔ nipa dasani ho, na nipa dasani betumi adi wo hwam, nipa dasani betumi ama w'ano aduane abɔ, nipa dasani betumi ama woahwere wo nkwa. Efisɛ ɔfa abaayewa yi sɛ ne yam ba prɛko pɛ. Hwɛ deɛ gɛɛ yi de ayɛ no. Nti obi biara ntie story yi na ɔmfa bi nto ne ho fo na ɔmfa bi mbɔ ne bra na wanyɛ mistake a sista yi ɛyɛɛyɛ yi bi. Na ɔno ne deɛ Nyame na atwitwa agye no o na ɔda so te nko mu nnɛ a wɔde no story abrɛ yɛ sɛ yɛmfa mmɛto abɔnten na ebia wo wo deɛ no na ankɔ ankɔyɛ sei. Adɔfoɔ, dɛ ndɛ Soro Nipa dwumadie a yɛde brɛ mo, aha na yɛde mo besi. Dasendɛ, yɛbɛsan ne mo ahyia. Yɛahyɛ mo bɔ sɛ Ghana time 7 PM sharp na yɛde suro nnipa dwumadie rebrɛ mo. Baabi baabi bia edin a ɛwɔ hɔ yɛ Swansea BGH, sɛ wo search for Swansea BGH a, wo nsa bɛka me, wowɔ story anaa wowɔ program bi a, bra na mayɛ krado a metwɛn wɔ bi bia. Mesrɛ wo sɛ wohwɛ yɛ wɔ YouTube a, na wansubscribe to yɛ YouTube channel no ama yɛ, na washare video no nso. Facebook nso a, like me page no na share video no ma me. Na yɛwɔ aboafoɔ bi a wɔsɔ mo ase yɛ Original King a dodoɔ yɛfrɛ no King Wani a ɔwɔ Techiman abɔnten so ɔsɔ mo ase ɛne Sky G ɔno nso wɔ Techiman ɛne Beyonce ɔno nso wɔ South Africa ɛne Nanaba Nanaba One ɔno nso wɔ Italy ɛne Rare Money ɔno nso wɔ Italy ɔsɔ mo ase ma me de program yi brɛ mo na ɛnɛ yɛ program anaasɛ ɛnɛ yɛ story aha ɛne yɛde mo bɛsi dasɛ ɛnɛ yɛbɛsan ne mo ahyia.